Ninkwakiira aha puroguraamu y'obuhingi n'oburiisa kandi omuheereza ndi Privence Akampurira. Eri izooba turi omu kyaro eki barikweta Kinyaaza omuri Kakoma omuri Mbarara District. Twataayaire akansa okwizera ahari Chungura Farm. Chungura Farm eriho ebintu bingi, eriho ente, eriho enkoko ezi orikuriisiza nizeetambura nainga free range, eriho embaata ezi orikuriisiza aha free range, Eriho embuzi, eriho entaama, mbwenu nituza kureeba ebintu bingi. Nitwenda kuganiira na Kwizera atugambire ebi ebintu aha faamu egi. Naabiriisa ata? Naabiihamu kirikwingana ki? Nibimuheereza ki? Nibimuheereza amagoba ki? Kandi ku akubiriisa, aije aganyurwamu ata aha muheru gw'okwezi n'okubiriisa byona? Guma naanye tutambure hamwe omu puroguraamu egi twege aha puroguraamu kuruga ahari Chungura Faamu omuri Kakoma omuri Mbarara Disiturikiti. Nyowe ndi Kwizera Denis, Ninkora nka puriida omu tawuni aha makanisa nyine ofiisi yangye Switzerland Company Advocates. Kandi obundi obwire nkora faamingi, niyo faamu egi ei turiho. Ekiteekateeko ky'okutunga faamu egi kikaruga kare nkiri omwana, shonkuru wangye akambaagira embuzi buri kihuumuro, ku naakuzire naija mu barara naabarooya, naateekateeka ngu nshemereire kuronda faamu. Nkatunga embuzi, nikyo naabaire ninteekateeka obwire obwe. Embwa egi eine eiziina, ningyeta Cungura Animal Farm. Egi Cungura Animal Farm, aha Cungura Animal Farm ni bintu ki ebi oineho? Aha nyineho ente ez'amate, nyineho embuzi ez'enyama, Nineho enkoko z'enyankore on free range nituzendera amahuri gaazo, nineho embaata, nineho entaama, nineho nimpinga n'orutookye. Ebi ebintu ebi oineho obiineho omu bwingi burikwingana ki? Enkoko twineho enkoko nka kikumi, embaata kikumi na ataano. ente nka makumi ataano, embuzi nka kikumi, entaama nka abiri na itaano. Hati shi nitureeba waatugambira amatungo g'ebika bingi aha faamu egi? Iwe nk'omuriisa noija obimaneginga ota?
Nindeeba ngu buri Rwakashatu na buri Rwamukaaga ndi aha kandi nyine omukozi orakora ahari buri kintu kyona. Nyine omukozi w'enkoko n'embaata. Nyine omukono omu nkozi w'embuzi, okuriisa embuzi n'okuzireeberera n'okukondora ekirugu kyazo, nyine n'omuriisa w'ente, nyine n'omukami. Nk'oku waatugambira ngu oine ente, oine entaama, oine embuzi, nitwenda otushoboorore benefits za buri kimwe ahari ebyo bintu ebi oine aha faamu yaawe. Ente turiihamu amate, Ngagurizaga ebikoona omu modoka yangye, embuzi nituguza twihamu sente, enkoko ninkira kuzihamu amahuri g'enyankore abantu nibagakunda munonga etureeyi eine emitwaro ebiri n'ekicweka, embaata nizo ntakatungire katare karungi kwonka Embaata ezi nk'obaire ndenda ngu mbahamize ngu embaata ezi ninungi munonga, niyo nyama ei omuntu ashemereire kuba ararya ahabw'okuba embaata titukugiha mubazi gwona, tihaine endwara yoona erikugikwataho. Then n'entaama nazo ninziguza nyihamu sente.
Hati ebi ebintu ebi oine aha faamu noija obiriisa ota hakuba nitureeba ngu nk'obu obyine tibikurya byokurya birikushushana?
Ente Embuzi, entaama nizirya obunyaatsi on free range. Enkoko n'embaata ziri ha free range kwonka nizi supplementinga ebyokurya byazo, feeds, zaazo. Then nibyo ebyo. Omu supplements noziriisa nka byokurya ki na ki? Nituziha concentrate erimu cacu, erimu na maize ogu barikweeta broken, nibyo ndakira kuziha.
Nitureeba ogu omwanya ogu orimu n'omwanya gurikukira kwoma munonga, kandi amatungo agu oine n'amatungo agarikubaisibwaho amaizi munonga. Noiha nkaha amaizi? Amaizi nyine amaziba ashatu agu naayetimbire. Ngaineho aha. Abiri tigakwoma.
Noija ogaiha ota oku ahansi ahu orikuba nooriisiza kugira ngu gahike n'omu mbaata, gahike n'omu bintu ebiri aha haihi newe? Nyine pampu ningapampinga ngate omu tankisi, emwe erangi gye endiijo erangi iri.
Hati shi aha faamu yaawe amagara g'amatungo gaawe noobireeberera ota? Oineho nka veterinery? Nyineho omushaho. Baramweta Steven, aruga Rwebikoona, nareberera ente n'embuzi n'entaama na n'enkoko. Embata zo tiziretenga mubazi gwona, naana akigambire ekyo.
Watugira ngu ori looya. Nitumanya ngu looya obwire obwingi nosiibwa omu tawuni. Eze amatungo gawe wagira ngu noija buri Rwakashatu. Na buri Rwamukaaga. Na buri Rwamukaaga.
Accountability egyo y'amatungo gawe Orwakashatu n'Orwamukaaga, aho nowaba nka nka phone farmer. Noija obikora ota? Okukwatanisa bwa looya na n'okuriisa. Hatiiya njwire ndikwenda kuhuumura so ningizaho kumaraho obwire buraingwa especially Ogwamukaaga ninsiibaho so nyine na records eziranyamba mu management ya faamu egi. Nozaarisa ota ente? Nintunga enumi Kwonka ahabw'okwenda ku avoidinga inbreeding, ninkira nka buri myaka ebiri eshatu ninyiha enume aheeru. Nikyo kimwe n'embuzi, nayo mpaayo ninyiha emyaka nka eshatu ninyiha empaayo aheeru. Ni avoidinga inbreeding. Poultry tikikantegyaniisa, tinkagireeberamu inbreeding.
Entondo tushoboorora kutwara noozaarisa embaata nimuzibiika na. Hati embaata zo zo tizikufa aha baana baazo, so zaaheza kwatura oine kureba ngu waabanza waazibiika omu nju kumara nk'esande ishatu, waaheza nyine eki aine link aheeru aho zimara bimwe okwezi. then aho ziba free ozirekura ziba zitakiine kyaziteganisa nakakye. Hati owatukira ngu embaata nikimwe ayi otakuhereza mubazi aha faamu yaawe. Zo enkoko noija ozibaisaho ota coz enkoko obwire obwingi nizikira kukwatwa embaata. Aha enkoko noteeka kuziha vaccinations ina first zayatura obumwe ndazaturiza aha kwonka hati omu town tutungireyo omushaija baramweta Mister Bantu aine hatchery Hati nintwarayo amahuri g'enyankore azi hakinga. Then omu kwezi kwokubanza noteeka kuziha vaccinations ina. Every week noba noziha vaccination waba noyenda ngu ozitunge. Waza aha katare k'ebintu byawe, noronda ota akatare k'ebintu byawe, amate, enyama, enkoko, embaata, noija okaronda ota. Akatare kariho, amate ningaguriza gwe ebikoona, nyineho eduuka yangye ningagurizaho aho, amate g'ente. Embuzi, entaama, abantu bo baraija aha katare kariho kaijwire ni kaingi. Then amahuri g'enkoko nago ninkaguriza nk'oku biri koona, etureyi esingye emitwaro ebiri n'ekicweka. Akatare kariho. Kwihaho ak'embaata, ak'embaata niko akakyari kakye. Tugire ngu kare kakye ahabw'okugira ngu abantu tibakazimanya. Abantu tibakuzimanya, nikyo tihariho kindi, tibakuzimanya ahabw'okuba zoorobi kutunga waazimanya engyeri yaazo. kandi tiziretenga mubazi ziri easy to manage kwonka abantu tibarazimanya kandi abamwe baine culture yokutekateka ngu zine endofa kwonka tikwo kiri ningira ngu timwarebaho oburofa.
Hati ahakatare twaba nituri ahakatare, hine ebizibu ebi waba oyine omu kurondera ebintu byawe ahakatare? Obumwe nk'ababaagi barenda ngu bakuhe sente nkye nikyo ndareeba, ababaagi nikyo kizibu eki ndareeba, nibagyendera munonga ahari weight.
Twaza overall challenges, nebizibu ki ebi oine aha faamu yaawe? Biriho ahabw'okuba nk'ente nizigwara munonga, emibazi y'ente Negura esente nyingi Kandi obumwe emibazi emwe eyanga kukora so oshanga ba farmers abamwe batandika kukoresa emibazi kutaburamu emibazi ya agriculture omu mibazi yokwoza ente egyo ne challenge then obumwe nkenkoko katugambe kyakuba otazi vaccinatinge nkoku nagamba emirundi ena nizifa, so na n'embuzi oyine kuba nozi vaccinatinga buri myezi mukaaga, vaccination z'emirundi nk'ebiri eshatu waba noyenda ngu ozitunge, embuzi n'entaama. Nizo challenge ezi ndareeba. Aha waatugambira ngu ba farmers abamwe nibatabura omubazi gw'amatungo na n'ebihingwa. Aha farm wakipuractisingireho? Hati nkagyezaho ku kiresizitinga. Norwanisa ota enguha? Nitwoza emirundi eshatu omu sande turakoresa omubazi ogu barikweta Duodip. Nigwo guri effective. N'obu guraabe guragura ahaiguru emitwaro ikumi n'ebiri ecupa. Twaza aha kworora embuzi, embuzi zaawe twazireeba ziri aha free range. Ekyakureeteire kugira ngu embuzi zaawe oziteeke aha free range niki? Nitureba ngu abaingi abariisa b'embuzi nibakunda zero grazing. Iwe ekyakuhariize kugira ngu ezaawe oziteeke aha free range ka ki?
Ekyampariize kuzita aha free range, nyine eitaka rikumara. Kwonka n'ekindi embuzi embuzi embuzi nungi nizenda za free range nibwo zirabonera gye. Ezo ez'omu biju shana may be nk'ez'amate kwonka ezi ez'enyama embuzi enungi neya za free range.
Hati ku tureeba turi omu bwire bw'ekyanda, omu faamu n'oba otainemu bunyaatsi burikumara, ente zaawe haine nk'okuzongyera aha byokurya ebindi? Haine ebindi ebyokurya ebi orikuziheereza? Ee, nimpinga ekibingo. Nimpinga ekibingo kisapulimentinga obunyaatsi.
Ekyo kibingo kizirya bwire ki? Nikizirya shaaha nk'ina kandi n'ezikukamwa zaaba nibazikama niziba nizirya ekibingo omu ikamiro eri mwareeba.
Twaza aha ikamiro ryawe twareeba orikutworeka ikamiro ryawe, ikamiro eryo nokabiramu ente zirikwingana shi kandi omu izooba nokama lita zirikwingana shi? Ikamiro eryo nitukamiramu omurundi gumwe omu kasheeshe, tubaire turi omu lita kikumi n'okushobomu kwonka hati ahabw'omushana gw'amaani turi omuri lita ataano.

Hati za securite ya farm. Securite ya farm yawe eyemereire eta? Securite ya farm yangye ni nungi ahabw'okuba nyineho embwa nizinyamba munonga kandi na n'abataka ninkurengana nabo kurungi nabo nabo banyamba omu securite. Okaba oinemu nk'abashuma b'okwija kwiba amatungo gaawe coz watworeka ebingi byona biri aha free range. Nkaba natungireho abakaba banyibwireho ente emwe. Kwonka tukaza kushanga twashanga omuriisa nawe akaba ari involved omu kugiiba. Ni kareho, tibakashuba kunyeihaho ente endiijo kwiha omwaka enkumi ibiri n'etaano okuhitsya hati.
Twareeba hariho embuzi, hariho entaama, hariho ente, ebyo ebintu ebi oine aha faamu, tugire ngu buri kimwe kiine area ey'okukiriisizamu. Kandi ekyaretire nocuzinga kugira ngu buri kimwe kize omu area yakyo niki? Ente,
embuzi n'entaama zoona niziriira omu faamu omu bunyaatsi kwonka ente ziine omuriisa waazo, ente ziine omuriisa waazo, embuzi ziine omuriisa waazo, entaama zishemereire kuba nizigyenda n'ente kwonka obumwe nizirugamu zi strayinga kwonka nazo niziriira okwe so enkoko n'embaata nizo zirariira aha ka. aha kiraaro aha.
Nitwenda kureeba egi faamu yaawe, haine nka oine ekiteekateeko ky'okugira ngu ogire eki waagyongyeraho? Eeh munonga,
nk'obiire niinyenda ngu mpinge ebicoori, mbaase kukora silage ngibiike, omu bwire bw'ekyanda ngikorese kuriisa ente, may be n'embuzi. then nkobire ninyenda of course kuhinga ekiraaro nikibaasa kwetengyesa nka tractor kandi ekindi nobire ninyenda ngu nkobire ninyenda ngu ntemu na ekiturikweta ngu ni spray race ahabw'oku orikwenda ngu ente zibe zogyerwe kurungi ebyo nibyo ndateekateeka kuba nakora.

Nk'omuntu yaatunga nka hatchery, noobitunga omu bwingi oshuba oguza, so nka hatchery nayo ebaire eri puraani y'okugiraho aha hatchery. Niki eki orikwenyumiriza aha faamu yaawe?
Mbwenu nibyo bintu byona ebi nyineho biranshemeza, ebi naabagambira. Naaba niijaho

so kirankwera munonga. Omu bwire obu waamara omu kuriisa n'okuhinga, ni karungi ki aku orikubaasa kugira ngu oihire omu kuhinga kwawe n'omu kuriisa kwawe? Kugira ngu naanye omureebe oriyo naareeba egi puroguraamu, ngire omwete gw'okutandika egi purojekiti.
Ebirungi ni bingi ahabw'okuba nooihamu sente. N'ekindi faamu ebintu bikuha ekitiinisa, oshanga abantu nibaija kureeba, nibashemererwa nabo nibaganyirwamu, oine orenda ku oraba oine nk'obugyenyi nibaija aha tubaguze enkoko, tubaguze embuzi, kyona, n'abatungi nabo abarenda ku buriidinga nibaija aha, so nintungamu sente, neebaasa waija oine ka stress waareeba ebintu byawe nooshemererwa stress neegyenda mbwenu ni nungi faamu.
Haine enkoko kugiitamu eka yaawe omu kuriisa okwo?
Nimbagiitamu.
Nibaija ogw'aha mukaaga omukazi wangye naija aha N'abaana baabo baaba baija nabo nitwijaho nabo omu Christmas obumwe nitwija aha turiiraho Christmas aha. So n'abaana nabo niba contributinga nabo baagira ngu hariho eki turetenga ekyo nabo baareeba baareeta sente so nabo bagiijwiremu, aba family yangye bagiijwiremu family bagiijwiremu munonga. Aha twinemu abantu baingi abarikukora emirimo nk'eyaawe kwonka nibamanya ngu esente zituura omu ofiisi. Waaruga omu ofiisi, amagara gaawe niga gaakoma. Noobaasa kubaheereza mwete ki kugira ngu beejumbire omu purojekiti nk'ezi? Mbwenu hati nkaanye ninyekozesa, tinyine penshoni so nyine kureeba ngu naatunga retirement, n'aba n'abaakuba baine nibakorera gavumenti aka buto neekorera bukuru, project nk'egi waaba ogiine mu retirement time toraburabura, nyowe nikyo nda advisinga abantu kugira eki baakora eky'okuhuumuriraho.
Katugire ngu ndi aha tiivi ndiyo nindeeba egi puroguraamu. Naahurira naagira omwete gw'okwenda ngu ntandike egi puroguraamu. Nshemereire kuba nintandika na ki? Nshemereire kuba nyine ekirikwingana ki? Nshemereire kuba nintandikira nka hi?
Oshemereire kubanza waagura, waatunga eitaka. Waatunga eitaka, waaheza kutunga eitaka, of course okaritereeza, okariboneza. Kuruga aha interesiti ezi oine, Nyowe nobaasa kutandika na katugire na n'embuzi, ahakuba embuzi zo na waaba otagikwaire, embuzi zo niziba nizirya bush, nk'oku eri, n'ekishaka embuzi embuzi ziratandikiraho kurya, so orabaasa kutandika na n'embuzi, as you clear your farm, I am assuming ngu wagura farm etari cleared, then oije otemu ente, otemu n'embaata. bwanyima finally eeh.
Then ebyo ebintu aija atu atandika kwihamu bwanyima ya bwereki. Aah hati nke nke nke mbuzi nezarira emyezi etano nekicweka so aah embuzi waya yahisa nke emyezi munana nobasa kugiguza. Then ente yo yo netuuraho nobaasa kugiguza ente nobaasa kugiguza yamara nkomwaka gumwe nekicweka. Enkoko enkoko nembaata ezo ziratandikira zahitsya emyezi mukaaga ziratandika kuteera amahuri oratandikira kugaguza mbwenu nikwo nikwo ndakiteekateeka nsyohya. Overall ha faamu yaawe aho noyihamu kirikwingana ki buri kwezi?
Approximately, mbwenu twatandika n'amate, omu season etari hostile nk'egi, waaba noyihamu litres igana, waaba wateezamu katugambe average ya shiringi rukumi na rukaaga niyo average y'amate. Ezo niziba shiringi zingahe? Waaba oine karicureeta okanyambaho. One hundred and sixty omu bwire omu season nungi so wateezamu thirty days ezo ezo ezo na ezo ne nenanka egyo. Of course gross hatariho expenses haka hariho expenses, emibazi, ebikato, kwonka ezo noziihamu gross. Then zo embuzi waaba oine embuzi nka kikumi, nobaasa kuguza nka kotare buri myeezi eshatu nobaasa kuguzamu embuzi ikumi, averegi y'emitwaaro nka makumi abiri nozitunga, then enkoko amahuri gaazo etureeyi n'emitwaaro ebiri n'ekicweeka. etureeyi kandi enkoko zishemereire kuba zirakuha etureeyi tureeyi nangwa nka tureeyi nka itaano omu wiiki so wateezamu nobona esente zaazo. Embaata zo tizikatungire katare tinkamanya tinkazitungire akatare kaazo kwonka ninteekateeka zaagira akatare ahabw'okuba nk'ekibaata ekishaija kibaagire nokihamu kiro kirarugamu kiro nka ishatu so ningira toshemereire kuba noremwa kutunga emitwaro ena kishaaha kigye kishaaha kigye ebikazi nibampa emitwaro eshatu so nobaasa kugaitamu oreebye.
Turikuhendera ni buhabuzi ki obu orikureeba ogu oriyo nakureeba aha tiivi aha puroguraamu egi?
Waaba nokora omurimo gwawe oba noyekoresa oba nokoresa gavumenti ogyeze kureba ngu wagira sevingi wakora nka faamu nk'egi naka neyeza kukuyamba omu biro byawe byomumaisho waaba otakitunga mushaara ninga otakikora nkaitwe abarikukoresa neeba nekuyamba munonga kuremwa kureebeka kubi omu bwiire bwokuba waheza kuritayaringa.